Cawson ni ein comisiynu i greu prawf darllen safonedig, Cymraeg a Saesneg ar wahân, felly dyn ni'n gweithio ar y profion Saesneg hefyd, mae tîm o bobl yn ein prif swyddfa ni yn Slaw sydd yn gweithio ar y profion Saesneg, felly yr un egwyddorion sydd i'r profion Saesneg a'r profion Cymraeg, ond maen nhw'n hollol annibynnol o'i gilydd. Dydyn nhw ddim yn gyfieithiada, yn wahanol i'r profion rhifedd sydd yn gyfieithiada, dydy'r profion darllen ddim o reidrwydd. Um, felly, Just un peth i nodi, nathon ni ddechrau ar y gwaith o lunio y profion darllen cyn bod y fframwaith y llythrennedd wedi dod i rym. Achos oedd y fframwaith ddrafft ar gael, ond oedd mireinio ar y fframwaith ddrafft. Um, os ydych chi'n cofio, penderfyniad y cyn weinidog addysg, Leighton Andrews, oedd bod a, mewn ymateb i ganlyniadau siomedig yn PISA, oedd i benderfyniad e oedd byddwn bod angen prawf darllen safonedig i Gymru. a bydde pob plentyn o flwyddyn dau i flwyddyn naw yn wneud prawf bob blwyddyn o ran oedran oed darllen, er mwyn gweld ble maen nhw arni. Dyna oedd y penderfyniad a dyna oedd ein comisiynu a dyna dyn ni wedi wneud. Iawn? Bydda i'n dangos nes ymlaen falle sut dyn ni'n gobeithio mae'r profion yn mapio i'r fframwaith llythrennedd, ond mae'n rhaid i ni gofio mai profion darllen ydyn nhw, a mae darllen yn un rhan o'r fframwaith sgiliau, un sgil allan o'r fframwaith ydy hi, a pan fydden ni'n dod at yr fframwaith byddwch chi'n gweld bod hi ddim hyd yn oed yn profi popeth o ran darllen, ond prawf darllen ydy hi, nid prawf llythrennedd. Felly y camau datblygu yn gyflym iawn a gobeithio, fel arfer dwi'n teimlo fel y dyn bach yma, yn gwybod ble dwi'n mynd ac yn um, dringo'r grisiau bob yn un. Felly, y cam cyntaf ydy dewis y testune, sef y darnau i darllen dyn ni eisiau defnyddio. A mae'n rhaid i ni gael sêl bendith Llywodraeth Cymru ar rheina, achos eu profion nhw ydy'r profion uh, darllen. Er mae ni sydd yn creu nhw, mae'n rhaid i ni uh, gyhoeddi nhw yn enw'r Llywodraeth. Felly, um, y cam cyntaf ydy dewis y testuna. A dych chi'n gweld fan, rwy'n dweud dewis creu testuna. Yn y Gymraeg, Dŷn ni yn tueddu creu mwy o destunau na defnyddio testunau parod. Yn y profion Saesneg, achos bod cymaint mwy o ystod o lenyddiaeth maen nhw'n gallu dewis, cymaint mwy o bethau cyhoeddiedig yn yr iaith Saesneg, mae'n annhebygol bydd plentyn wedi dod ar draws rhyw ddarn arbennig. Yn y Gymraeg, Cymru yn fyd bach, yn dydy? Dyn ni'n nabod ein awduron, dyn ni'n nabod y bobl sy'n cyhoeddi llyfrau, dyn ni wedi defnyddio, mae rhai hoff nofelau dyn ni a awduron dyn ni'n defnyddio byth a beunydd yn yr ysgol. A bydde fe ddim yn briodol bod prawf yn canolbwyntio ar yym, nifer, yr ystod fach o destunau. Felly, dyn ni yn tueddu creu rhai. Byddwch chi'n gwybod o'r profion dych chi wedi gweld, dyn ni yn defnyddio darnau cyhoeddiedig hefyd allan o nofela neu storïau byrion, ond mae yn ystyriaeth bod ni'n gorfod bod yn ofalus. Um, dyn ni yn treialu yn anffurfiol ar y darnau darllen mewn ysgolion cyfeillgar, dwi wedi dweud. Dych chi gyd yn bobl cyfeillgar iawn ac yn ysgolion cyfeillgar. Dwi wedi gweithio gyda sawl ysgol, yn enwedig ysgolion uwchradd pan o'n i'n gweithio yn Abertawe gyda'r myfyrwyr. A dwi'n ddiolchgar iawn i'r adborth dyn ni yn cael nôl gan ysgolion. Ond yr ystyr fan hyn, cyfeillgar, ydy pobl, rhywbeth anffurfiol ydy hwn. Dyn ni, beth dyn ni'n neud ydy ysgolion sydd wedi gweithio gyda ni yn y gorffennol, sy'n fodlon A ma ysyllefera, ma ffion fan hyn o ysyllefera, dwi di defnyddio ysyllefera er enghraifft fel ysgol gyfeillgar ar un adeg i roi barn ar y testina. Felly, dyn ni'n trio cael ysgolion o'r gogledd a'r de a ma taflen ar y bwrdd, os hoffech chi fod yn rhan o'r ysgolion cyfeillgar yna, ma croeso i chi roi ych manylion a bydden ni'n fwy na parod. Beth mae'n beth mae'n golygu ydy, yn yr adeg yna, y testunau yn unig, y darnau darllen yn unig, a dyn ni'n anfon detholiad o ddarnau darllen, dyn ni'n gofyn i chi ddarllen nhw gyda'ch dosbarthiadau, gadael i'r plant ddarllen nhw, ysgrifennu arnyn nhw, tanllinellu pethau anodd, pethau dydyn nhw ddim yn deall. Wedyn pan mae'r adborth yn dod nôl, mae'n helpu ni wedyn i fireinio'r testunau ac i ddewis testunau fydd yn addas ar gyfer yr oedran. Felly, y cwbl yw, y mae'n rhywbeth gwbl anffurfiol, sdim rhaid i'r plant wneud prawf na dim byd, dim ond gweld y darnau a rhoi, rhoi barn arnyn nhw, dweud, o, dyn ni'n meddwl bod hwn, oedd y plant i gyd yn hoffi hwn, oedd neb yn hoffi hwn. Felly, jyst er mwyn gweld ydy'r testunau o, o fewn eu cyrraedd nhw ac o ddiddordeb. Cam tri ydy ysgrifennu beth dyn ni'n galw eitemau cwestiynau i chi. Iawn, sef y cwestiynau sy'n mynd ar y darnau darllen. Felly, ar ôl i ni fod yn dewis yn, yn testunau, mae'n rhaid i ni greu y cwestiynau sy'n mynd gyda nhw, a mae'n rhaid i ni gael sêl bendith Llywodraeth Cymru ar rheina. Treialu ydy'r cam nesaf, a dwi'n siŵr bod rhai ohonych chi wedi yn helpu ni gyda treialu, Achos oherwydd natur y prawf, mae angen lot fawr o waith treialu, a dyn ni yn ddiolchgar, dwi'n gwybod bod ysgolion yn cael llythyron bytha hefyd yn gofyn i chi dreialu hyn a llall ac arall, yn enwedig ysgolion cyfrwng Cymraeg. Um, ond dyn ni yn dibynnu arnoch chi er mwyn gweld ydy'r cwestiynau yn gweithio achos dyn ni ddim yn gwybod, dwi'n ysgrifennu'r cwestiynau yma a dwi'n meddwl bod nhw'n gwestiynau gwych. A wedyn, dwi'n rhoi nhw o flaen plant, a dwi'n meddwl, o, reit, o'n i ddim wedi meddwl am hynny, oedd y plant yn dehongli'r cwestiwn yn wahanol i fel o'n i'n dehongli'r cwestiwn. Felly, dyn ni yn dibynnu ar gael adborth plant go iawn ar y profion. Felly, treialu eitemau, a dyn ni'n treialu dwywaith cymaint o gwestiynau a beth fydd ei angen yn y diwedd. Felly, achos o reidrwydd, mae rhai cwestiynau sydd ddim yn mynd i weithio. Felly, dyn ni yn mynd lawr wedyn i'r ail gynbrawf, a wedyn dyn ni ond yn treialu neu yn cymbrofi y cwestiynau terfynol wedyn. A dyn ni'n gallu myreinio chydig, ond erbyn yr cynbrawf yna, Dyn ni'n gobeithio yn fawr bod y cwestiynau yn gweithio fel dylen nhw. Mae'r broses treialu yn hynod o ddiddorol o ran, dwi ddim yn berson ystadegau o gwbl, a oedd e'n tipyn o hunllef i fi i gael ym mhen o gwmpas yr holl ystadegau yma, ond beth mae yn gallu dweud wrthych chi ydy nid yn unig faint o blant sy'n gallu ateb pob cwestiwn, pa ddewis maen nhw'n wneud ar bob cwestiwn. Mae hefyd, dyn ni'n gallu mapio a dyn ni'n gallu croesgyfeirio a gweld nid yn unig sut mae plentyn unigol neu carfan o blant yn wneud ar un cwestiwn, ond sut mae hynny yn cymharu â'i sgôr ar y prawf cyfan. A mae hwnnw wedyn yn dweud wrthych chi pa fath o blant sy'n gallu ateb pa gwestiynau. Ai dim ond y darllenwyr gorau sy'n gallu cael y cwestiwn yma, neu ydy'r cwestiwn yma yn agored i bron pawb? Felly bydd gyda chi rai cwestiynau lle mae 80 y cant o'r plant yn gallu ateb yn gywir, a rhai cwestiynau lle mae llai na chwarter neu ugain y cant, neu beth bynnag, yn unig. Ond o'r ugain y cant yna, dyn ni hefyd yn gallu gweld pwy. Ai ar draws y bwrdd ugain y cant yn cael e? Os felly, dyw e ddim yn gwestiwn da iawn achos hap yw e bod nhw wedi taro ar yr ateb iawn. Ond os mai'r darllenwyr gorau sydd yn ateb y cwestiwn yna, mae'n meddwl bod y cwestiwn wedi gwahaniaethu wedyn, bod e'n gwestiwn anodd a bod e'n addas ar gyfer um, i gynnwys yn y prawf, bod rhai cwestiynau sy'n profi y darllenwyr gorau achos mae'n rhaid i ni gofio bod y plant, yy, bod y profion yn profi ystod o ddwy flynedd. Felly, fel arfer, dwi yn teimlo fel y dyn bach 'na yn dringo'r grisiau, ond weithiau dwi'n teimlo fel 'na ar ôl, yn enwedig ar ôl y treialu a'r holl gwestiynau oeddech chi'n meddwl oedd yn mynd i weithio, a wedyn dych chi'n meddwl, na, Dyw hwn ddim yn mynd i weithio. Na, mae plant bach ddim wedi deall hwnnw. Felly, dyna'r broses datblygu. Um, fel, dych, fel o'n i'n dweud, profion yn y Saesneg ac yn, Gymra yn y Gymraeg, dwi wedi gwneud sawl cyflwyniad gyda rhai, felly mae hwn yn cynnwys um, da testyn Saesneg hefyd. Ond Darn o ffeithiol, llenyddol ac anllenyddol, nid ffeithiol yn unig, er bod y fframwaith yn cyfeirio at darllen er gwybodaeth, dyn ni dal eisiau i blant ddarllen storïau a ac yn y blaen. Felly, testunau llenyddol ac anllenyddol o 2013 oedd yr dewis capten 'na, a mae Digwydd bod, mae'n destun o cyfres o storïau byrion. Um, yr egwyddorion yn y dar darnau darllen, dwi ddim yn mynd i oedi yn hir iawn ar rhain, ond mae'n rhaid iddyn nhw fod yn destunau diddorol, gobeithio, i rai o'r, or dysgwyr beth bynnag, ac o fewn profiad, mae'n rhaid iddyn nhw fod o fewn profiad dysgwyr, a mae hwnnw yn agored i drafodaeth, dwi'n gwybod bydd y rhai ohonoch chi'n dweud, oh, oedd yn plant ni ddim wedi clywed y gair yma, neu beth bynnag, ond trwyddi draw, dyn ni'n gobeithio bod nhw o fewn cyrraedd yr oedran briodol. Mae'n rhaid i ni ystyried pethau fel cefndir ethnic, mae ambell i beth sydd ddim yn bosib sôn amdano fe ac yn y blaen, um, crefydd ac yn y blaen. Iaith niwtral, dwi'n gwybod eleni er enghraifft oedd darn tafodieithol a Yym, dwi'n gwybod falle bydd rhai ohonoch chi'n meddwl bod hynny yn anheg. Mae'n rhaid i fi ddweud, ar gyfer y plant iau, dwi'n meddwl bod yn rhaid i ni fod yn sensitif i'r ffaith falle bod nhw, y rhan fwyaf o'r pethau maen nhw'n darllen ac yn clywed yn mynd i fod yn iaith yr, i hardal nhw neu iaith y de neu iaith y gogledd. Erbyn iddyn nhw gyrraedd yr ysgol uwchradd, byddwn ni'n gobeithio bod nhw wedi dod ar draws darnau tafodieitho mewn nofela neu beth bynnag. Lot ohonyn nhw ag athrawon, dwi'n gwybod ysgolion y de ag athrawon o'r gogledd. Um, pan o'n i yn datblygu'r tasa, a oedd profion ysgrifennu i fanna, a dwi'n cofio plant y de yn defnyddio efo yr un fath o plant y gogledd, oherwydd dylanwad i athrawon, dwi'n meddwl, yn yr, yn yr ysgol. Felly y byd yn ni'n byw ynddi, Yn anffodus falle byddwch chi'n teimlo o ran bod cryn dipyn o wahaniaeth tafodieithol yn y pethau mae plant yn gorfod darllen. Dyn ni yn ysgoi cyfieithiadau felly fyddwn ni ddim yn rhoi dim byd o Harry Potter na dim byd er bod nhw ar gael yn y Gymraeg, byddwn ni ddim, oherwydd falle bydd plant yn gyfarwydd â nhw yn yr iaith Saesneg. Um, Osgoi testun y rhigfarroedd, a fel dych chi'n gwybod ar gyfer yr blynyddoedd 4 i 9, mae'r darn yn gorfod bod ar ochr, un ochr A4. Dwylo i fyny, faint ohonoch chi fydd yn hoffi gweld y darnau darllen mewn un llyfryn a'r cwestiynau mewn llyfryn arall yn y profion? Rhywun, ydy'r syniad yna wedi taro rhywun fan hyn, fan hyn. Dwi'n gwybod mae'r ddadl yna, dyn ni wedi cael y ddadl yna yn fewnol a gyda Llywodraeth Cymru. Anfantais cael nhw ar wahân, dwi'n gwybod mae yn broblem plant yn fflicio'n ôl ymlaen. Yr anfantais gyda cael nhw ar wahân ydy, fel dych chi'n gweld, mae sawl, mae gwahanol lliwiau ar gyfer gwahanol blynyddoedd, Os oes dau lyfryn, mae'r posibiliadau o ran pethau'n mynd ar goll neu plant ddim yn edrych ar y llyfryn iawn ac yn y blaen yn fwy. Felly y penderfyniad oedd bydden nhw i gyd mewn un llyfr. Um, dyn ni wedi derbyn uh, adborth bod rhai ysgolion yn gweld hynny yn broblem. Dwi ddim yn gweld e'n newid yn y dyfodol agos beth bynnag. Um, Egwyddorion o ran yr eitemau, sef y cwestiynau, mae'n rhaid iddyn nhw brofi gwahanol sgiliau darllen. Iawn? A maen nhw'n ymateb caeedig. Dych chi'n gwybod, aml ddewis, neu a byddwn ni'n edrych ar y, y dulliau dyn ni'n defnyddio. Um, a faint o, gai ofyn y cwestiwn nesaf, pwynt bwled nesaf, tri fanna, Pan ddatblygwyd y deunyddiau ar gyfer y flwyddyn gyntaf, sef 2013, datblygwyd rhai cwestiynau ymateb estynedig, sef lle mae plant yn gallu ysgrifennu'n rhydd ar ddarn. Iawn? Er enghraifft, pa fath o gymeriad ydy pwy bynnag allan o'r, o'r um, peth, sut ydych chi'n gwybod hynny neu rhywbeth, a bod nhw'n ysgrifennu yn rhydd. Um, yr adborth gawson ni, a dyna sut penderfynwyd um, yn y Llywodraeth bod dim angen nhw, oedd bod ysgolion ddim wedi defnyddio nhw a ddim wedi mynd i chwilio amdanyn nhw. I fod yn onest, sdim syndod yn hynny o beth. Flwyddyn gynta, oedd pawb yn canolbwyntio ar y prif brawf a wneud yn siŵr bod nhw'n gwybod beth i wneud a ddim eisiau meddwl amdano fe byth eto. Yym, maen nhw ar gael. Yym, os dych chi yn meddwl am ddulliau o gael plant i drafod ac i siarad am destunau, falle byddwch chi'n gweld nhw'n ddefnyddiol. Y penderfyniad oedd bod ni ddim yn bwrw ymlaen gyda nhw. Felly, o hyn ymlaen, dim ond y prawf ei hunan fydd yn cael ei gynhyrchu a dim deunyddiau ychwanegol. Ond maen nhw yno ar gyfer, fel enghreifftiau o bethau mae'n bosib i ddefnyddio un marc neu dau farc i unrhyw gwestiwn, sdim mwy na dau farc i unrhyw gwestiwn. Faint ohonoch chi oedd wedi cael profiad o farcio'r profion, um, neu oedden nhw'n cael eu marcio gan um, gynorthwywyr neu yn allanol? Faint oedd wedi marcio? O da iawn. Achos dyna un peth o'n i yn mynd i ddweud, dwi'n gwybod bod e'n fwrn a dwi'n gwybod oedd yr un undeba yn poeni am llwyth gwaith ac yn y blaen a doedd dim rheidrwydd mewn rhai ysgolion i neb i farcio nhw, ond dwi yn meddwl wrth i chi farcio'r profion, dych chi'n gweld beth mae plant unigol wedi'i wneud a sut maen nhw wedi ymdopi gyda'r cwestiynau. Dydy sgôr O'u darllen neu sgwrs afonedig ddim yn dweud y y cyfan wrthych chi o bell ffordd o ran beth mae plant yn gallu'i wneud. Felly, yr cynllun marcio, mae yn gaeth a mae i fod yn ddiamwys er mwyn i chi fod yn gallu marcio y profion yr un ffordd ym mhob un ysgol yng Nghymru. A dwi'n gwybod byddwch chi'n meddwl bod ni'n bobl gas, bod ni yn ddim yn caniatau, neu yn caniatau pethau mewn cronfacha a ddim yn caniatau unrhyw beth arall. Yr unig ffordd i'r profion weithio fel profion safonedig ac i roi sgôr i chi ydy os dych chi'n dilyn y cynllun marcio fel ag y mae yn yr llyfryn. O ran pobl oedd wedi marcio, pa mor hawdd oeddech chi'n gweld y cynllun marcio i'w defnyddio? Oedd hi'n weddol hawdd neu... Byddwch yn onest, dim ots, byddwch chi ddim yn brifo yn teimladau i o gwbl. Ie. Yeah. O ran, dwi ddim yn meddwl bod oeddech chi'n cytuno bob tro gyda'r atebion, ond oeddech chi'n gallu gweld sut i farcio. A, a oedd e'n cymryd lot fawr o amser i farcio un set? Ie. O ran... Na, mae yn, yn rhyw eitha mecanyddol. Dwi wedi marcio rhai jyst er mwyn gweld a mae unrhyw farcio yn, yn cymryd amser wrth gwrs, ond dyw e ddim mor feichus dwi'n meddwl a beth oedd pobl yn poeni amdano fe ar y dechrau. Felly, wrth i ni greu cwestiynau, mae'n rhaid i ni feddwl beth yw'r dull cwestiynu a beth yw'r ffocws ar gyfer y cwestiynau. Iawn, felly y dull, mae rhyw chwech dull da ni'n defnyddio, a os ydych chi'n edrych yn eich pecyn chi, dyle fod gyda chi rhywbeth sy'n edrych fel hwn, gyda rhywbeth i'w labelu ar y, ar y top, a mae'n dweud cwestiynau 6-7 2014, a wedyn ar ei ole mae um, 8-9 2014. Felly, Y prif ddulliau dŷn ni'n defnyddio ydy rhain. Am amlddewis, sef ticio naill ai un neu ddau neu tri. Amlddewis darn caeedig, sef darllen brawddegau a gorfod ticio rhywbeth sy'n ffitio yn y frawddeg. Dewis a copïo, sef chwilio am air penodol neu frawddeg neu rywbeth yn y testun a copïo fe ar y llinell sy ar gael. Tanllinellu, rhywbeth yn debyg, lle maen nhw'n darllen darn bach o'r testun a maen nhw'n gorfod tanllinellu rhyw air neu ryw ymadrodd neu rywbeth i ateb y cwestiwn. Cyfateb, Tynnu llinellau rhwng dau beth, er enghraifft enw ac ansoddair. Pa rai o'r rhain sy'n disgrifio y bobl yn y darn? A wedyn Mister Jones, Fred a Elin. A wedyn tew hyll, ofnadwy neu rhywbeth a maen nhw'n gorfod cyfateb gwahanol bethau. Yym, dwi'm yn gwybod faint o blant sy'n mynd â pren mesur i mewn i'r uh, i'r prawf darllen, ond dwi'm yn digwydd cymaint gyda uwchradd, ond maen nhw'n hoffi tynnu rhyw linellau fel hyn rhwng yr, y bocsys, felly, a dych chi'n gorfod dilyn y llinell i weld pa un sy'n fod i fatio. Labelu, sef darn o'r testun a bod plant yn gorfod adnabod gwahanol nodweddion yn y testun fel pennawd neu cyfarchiad neu rhywbeth fel llofnod, beth bynnag, um, rhyw um, print bras neu rhywbeth fel yna. Um, Cyf, yy, labelu, llenwi tabl cywir anghywir, beth sy yn y, yn y gerdd, beth sy yn y darn ffeithiol neu rhywbeth fel yna. A trefnu bod, bod nhw'n darllen y testyn a dweud beth sy'n digwydd ar y dechrau, canol a diwedd a gorfod rhoi rhif wrth ochr gwahanol ddigwyddiadau. Felly, os allwch chi edrych ar beth sydd gyda chi yn eich pecyn a trio penderfynu pa ddulliau sydd yn yr cwestiynau dych chi wedi cael fan hyn. Gallwch chi ysgrifennu wrth i hochr nhw pa rai dych chi'n meddwl ydyn nhw. Ydyn nhw'n gwestiwn aml ddewis, ydyn nhw'n gwestiwn trefnu, ydyn nhw'n gwestiwn cyfateb, neu beth bynnag. Jyst ewch trwyddyn nhw'n sydyn i weld ydych chi'n gallu adnabod y gwahanol fathau o gwestiynau sydd yno. Yn y prawf chwech saith, yr un cynta ar fanna? Pa fath o gwestiwn ydy'r un cynta fanna? Labelu, ie, mae'n, a, a mae'n rhaid iddyn nhw labelu gyda'r llythyren. Yr un nesa, cwestiwn wyth ar y daflen yna? Llenwi tabl, ie. Yr un nesa, cyfateb, ie, tynnu'r llinellau, ie. Um, rhif un ar yr 189. Aml ddewis a ticio un yn yr un. Rwy'n gwybod pan ddechreuodd y profion, oedd plant ddim ond yn ticio un. Ys dim ots faint oedd e'n dweud oedd nhw i fod i dicio, oedd nhw jyst yn ticio, oh, ni, ymlaen at yr un nesa. Um, yr un nesa, Tanllinellu, darn bach o'r testun a maen nhw'n tanllinellu yr peth am o ddewis eto ar gyfer rhif 3 a'r tabl. Felly, o'n i jyst wedi llun gopïo cwpl o dudalennau allan o'r profion er mwyn dangos yr amrywiaeth a bod ni yn cadw at yr un dulliau a bydd y plant wedi hen syrffedu ar ôl ychydig ar, ar y, y dulliau ymateb sy yno. Ond gobeithio daw e'n fwy cyfarwydd achos ar y dechrau Pan ddechreuodd y profion, oedd braidd neb yn tanllinellu dim byd neu yn um, copïo unrhyw beth. Oedden nhw ond yn ticio. Ambell waith oedden nhw'n tynnu llinellau, ond oedden nhw'n boddran gyda, gyda gorfod um, ysgrifennu unrhyw beth neu tanllinellu. Oedd e fel bod nhw ddim wedi gweld y cwestiwn hyd yn oed. Felly, Mae'r profion, mae'r cwestiynau ymarfer ar y dechrau a mae'r rheina i fod i helpu nhw i ddod yn gyfarwydd â'r mathau o ddulliau sydd yn y prawf. Unrhyw gwestiwn ar yr cwestiynau hunan, y math o gwestiynau, neu unrhyw sylw? Rwy'n eisiau dadlau bod un ddull yn anheg neu... Mae croeso i chi wneud. wedyn ffocws, a mae hwn falle yn dod yn ni at beth dyn ni'n trio i brofi. Achos does dim ots beth yw'r dulli, a gallen ni ddweud, o mae pob un yn mynd i fod yn, yn ticio neu beth bynnag. Byddai'n eitha diflas, ond gallen ni wneud. Ond beth dyn ni eisiau profi ydy'r um, y, y ffocws. A fan hyn, rhai cwestiynau adennill syml. Beth ydi enw rywun? Beth oedd y dyddiad pan ddigwyddodd rhywbeth? Faint o bobl oedd yn y tîm? Neu beth bynnag. Ad-ennill syml. Mynd nôl i'r darn a ffindio'r ateb. Ia? Ffeithiau, fel arfer. Os ydyn ni eisiau i blant fynd o dan groen y testun, ydyn ni eisiau iddyn nhw fod yn gallu tynnu casgliadau. Nid yn unig dweud faint o bobl oedd yn y tîm, ond pwy oedd y bobl oedd yn yn gweithio gorau yn y tîm. Pwy oedd y bobl oedd yn bwlio, neu pwy o, um, uh, beth, o, beth oedd y rheswm pan bod rhywun wedi siarad fel, fel maen nhw neu wedi dweud rhywbeth yn y darn. Felly tynnu casgliadau. Os yw e'n um, hysbyseb am rhywbeth, hysbyseb am ryw wyliau neu rhywbeth, si, uh, beth ydyn nhw'n gallu mynd o dan groen y testyn a tynnu casgliad pam bod, bod rhywbeth yn y darn yna. Nodweddion cyflwyniadol fel y labeli yna, ydyn nhw'n gallu adnabod pethau fel penawd, is-benawd, cyfarchiad, um, diweddglo, y math yna o bethau. Prif lythrennau italic pan byddai'r awdur yn defnyddio rheina. Strwythur testun, beth sy'n digwydd yn y dechrau, canol, diwedd, ydyn nhw'n gallu gweld sut mae'r stori wedi'i ffurfio. Nodweddion iaith, o ran geiriau sy'n cael eu defnyddio yn y darn, um, beth yw ystyr geiriau ond hefyd beth yw effaith geiriau. Nid yn unig beth yw ystyr rhyw gair, rhyw air, ond pam bydd yr awdur wedi defnyddio, a wedyn techneg awdur, yn enwedig ar gyfer yr um, darnau wyth, naw ac yn y blaen, byddwn ni'n chwilio am ydy plant yn gallu um, mynd o dan groen y testun a gwybod beth mae'r awdur yn trio awgrymu. trwy ddefnyddio rhyw ddisgrifiad neu beth bynnag. Felly, gobeithio bod hwnnw'n helpu o ran beth dyn ni'n trio wneud. Dwi ddim yn dweud bod ni'n llwyddiannus, ond dyna'r egwyddorion dyn ni'n defnyddio wrth lunio cwestiynau. Eto, unrhyw sylw neu unrhyw beth bydde rhywun yn hoffi gofyn? Creu'r cynllun marcio, dyn ni'n gorfod wrth greu cwestiwn, mae'n rhaid i ni ystyried beth yw'r ateb cywir. Ac os yw e'n ad-ennill syml, dim ond un ateb sydd. Ond weithiau, os ydyn nhw'n dewis a copïo, gallai fe fod yn amwys, a pwrpas y, y treialu ydy gweld pa mor amwys, achos ddyle fe ddim fod, dyle fe fod yn amlwg beth yw'r ateb. Ond dyn ni, beth dyn ni'n neud ydy, dyn ni'n codio am ymatebion posib. Os yw'r ateb yn rhywbeth fel wedi cael llond bol, ond bod rhywun hefyd yn y darn yn dweud bod nhw wedi blino, falle byddwn ni'n codo am wedi blino hefyd i weld faint o blant sy'n meddwl mai dyna ydy'r ateb i sut oedd y person yn teimlo ar ôl clywed, neu ar ôl eistedd, yn gwrando ar rywun yn sôn am y profion am hanner awr. Felly, dyn ni'n codio am wahanol atebion er mwyn gweld beth yw'r ateb gorau a pwy sy'n rhoi'r atebion yna. Felly, wedyn dyn ni'n gorfod adrodd ar y canlyniadau i'r Llywodraeth a wedyn dyn ni'n dewis yr eitemau mwyaf llwyddiannus a wedyn dyn ni'n mireinio'r cynllun marcio, ac os dych chi'n cofio'r cynlluniau marcio, weithiau mae rhywbeth mewn cromfacha a mae'n dweud bod hwnnw yn bosib, mae'n bosib iddyn nhw gynnwys y geiriau yna ond dydyn nhw ddim yn angenrheidiol. Wel, y treialu sy'n dweud hynny wrthyn ni. Falle bod ni wedi meddwl llond bol oedd yr ateb, ond bod rhai plant wedi rhoi wedi cael llond bol, a dyn ni'n dweud, reit, o'r gorau, dyn ni'n mynd i dderbyn wedi cael, Ond cyn belled â bod y llond bol yno. Felly, y math yno o negydu sy'n digwydd, a mae i gyd yn digwydd ar sail plant go iawn a beth maen nhw wedi ymateb. Nid beth dwi'n meddwl ydy'r ateb cywir, ond beth mae 80 y cant o'r plant yn meddwl yw'r ateb cywir. A dyw hwnnw ddim bob amser yr un peth. Darllen ar y fframwaith ydy canfod dethol a defnyddio gwybodaeth. Na gyd ydy'r sy'n cael ei asesu yn y fframwaith. A strategaethau darllen, pa strategaethau maen nhw'n defnyddio i ganfod dethol a defnyddio gwybodaeth. Darllen a deall, ydyn nhw wedi deall, ydyn nhw wedi canfod, ydyn nhw'n gallu deall, um, de, uh, dewis y rhai priodol ac ymateb a dadansoddi. A dych chi newydd glywed beth dwi'n deud am ffocws y cwestiwn? Sut mae rheina mapio ta? Wel, dwi'n yn gwybod pa mor llwyddiannus dyn ni wedi bod, ond byddwn ni'n dadle bod prawf darllen a bod sgil darllen yn ymwneud â mwy na deunydd ffeithiol. Dwi'n gwybod dyn ni'n darllen lot fawr o ddeunydd ffeithiol, Ond i fi, mae e'n fwy ac i um, y mae ymchwil yn dweud wrthyn ni, ond ddewn ni'n ôl at hynny. Ond felly, ydych chi'n cofio o'n i'n dweud bod ni wedi dechrau o prof yn cyn bod y fframwaith yn ei le, ond fel hyn, dyn ni wedi trio uno y ddau beth, be sy yn y prawf a be sy, a byddwn ni'n dod nôl yn y munud at yr yr offeryn diagnostic, sef yr un sydd yn yym helpu chi i weld pa sgiliau dydy plant ddim yn gallu defnyddio, pa rai maen nhw yn gallu defnyddio yn ddefnyddiol. Felly do fi nôl at hwn, ond dyma sut dyn ni wedi ceisio, beth bynnag, yym trio gweld bod y, yr ddau yn uno. Felly, beth dyn ni'n defnyddio pan dyn ni'n llunio cwestiynau ydy, dyn, dyn ni'n defnyddio template fel hwn. Mae hwn, o, mae ni. Felly, os ddefnyddiwn ni hwn o darnau 2013, mae copi yn eich pecyn chi. Um, y darn oedd um, Everest amdani, Mae'r gyrrwr yn y darn yn gofyn oes mae lle i ddau medd y gyrrwr gan edrych arnom wrth bwyso a mesur faint o ddoleri y gallu rhyddhau o'n pocedi. Beth mae'r awdur yn awgrymu am y gyrrwr um, yn y frawddeg uchod? Wel, dwi e ddim yn, yn um, sôn am ffeithiol yn unig. Mae yn ddarn ffeithiol i radda, achos adrodd hanes y ddau foi yn mynd ar eu taith um, feicio. Ond, a wedyn, mae gyda chi pedwar dewis, Felly, dyw e ddim yn ad ennill syml, er mai aml ddewis yw e, mae'n rhaid i'r plant ddehongli beth mae'r gyrrwr wedi dweud, beth yw ergyd beth mae'r gyrrwr yn ei ddweud. A'r ateb cywir, fel dych chi'n gweld, ydy bod y gyrrwr yn cymryd mantais o'r Cymry ifanc. Iawn? Bod e'n meddwl bod e'n gallu cymryd mwy o ddoleri ganddyn nhw achos bod nhw ddim yn gyfarwydd â'r drefn, faint dylai'r um, tacsi gostio. Iawn? Felly, Dyna'r math o gwestiwn, a dych chi'n gweld fan hyn, mae'n aml ddewis pedwar blwch, sef y dull, ond techneg awdur ydy'r ffocws fan hyn, ond byddwn ni hefyd yn dadlau bod ni'n tynnu casgliadau, gallwch chi ddadlau bod e hefyd yn dynnu casgliadau. Felly, fel na dyn ni'n defnyddio'r fframwaith, a o'n i'n meddwl bydde'n ddiddorol, a mae amser gyda ni dwi'n meddwl, i fod yn edrych ar ddarn Darllen, a mae un yn eich pecyn chi sy yn dweud teitl arno, iawn? Achos o'n i ddim wedi rhoi teitl i'r darn a dwi'n chwilio am syniadau. Na, dwi ddim, achos bydde, bydden ni ddim yn defnyddio'r darn yma. Oedd yn un oedd o dan ystyriaeth, ac am wahanol resymau, dyn ni wedi penderfynu bydden ni byth yn defnyddio beth, meddai hi, ond ar hyn o bryd, dyn ni ddim yn bwriadu defnyddio'r darn yma, felly oedd e'n iawn i fi ddod â'r darn yma ger eich bron chi heddiw. Felly, darn oedd o dan ystyriaeth ar gyfer yr oedran uwchradd, um, a dwi ddim yn dweud pa um, oedran gewch chi ddweud wrtha i beth ydych chi'n meddwl. Mae'n dweud o ble mae'r darn wedi dod, ond achos bod i o'n nofel, byddwn ni ddim fel arfer yn defnyddio teitl y nofel fel y teitl i'r i'r detholiad. Felly os oes gyda chi syniadau beth hoffech chi alw'r darn yma, maen nhw'n dasg ychwanegol i chi, ond beth bynnag. Felly dyma'ch cyfle chi i roi y, troi, trio'ch llaw ar greu cwestiwn ar gyfer y darn darllen yma. Felly pan dwi'n eistedd yn yn swyddfa fach chi, neu gyda grŵp o bobl yn y tîm datblygu, Y peth cynta dyn ni'n neud ydi darllen y darn, a falle bod dim amser dych chi ddarllen y darn cyfan, gallwch chi benderfynu dwi ond yn mynd i feddwl am gwestiwn fydd yn wedi seilio ar y paragraff cynta. Ond beth bynnag, wrth i chi ddarllen y darn, meddyliwch, o, oes, mae ma lle i fi ofyn cwestiwn am hwn, gallai ofyn cwestiwn am hwn. Felly jyst tanllinellwch unrhyw ran ydych chi'n meddwl, o ie, mae ma cwestiwn yn gallu bod ar hwn. Wedyn mae'n rhaid i chi benderfynu ar ffocws a'ch cwestiwn. Ydy e'n ad ennill syml, jyst ffaith, neu ydych chi eisiau iddyn nhw fynd o dan groen y testun er mwyn ateb y cwestiwn yna? A sut dych chi eisiau ysgrifennu eich cwestiwn? Ydy e'n mynd i fod yn aml-ddewis? Ydy e'n mynd i fod yn tynnu llinellau i gysylltu pethau, cyfateb? Dwi ddim yn meddwl bydd amser gyda chi i greu tabl, byddwn i ddim yn meddwl, achos deg munud sydd gyda chi, felly dyw e ddim yn hir. Dwi ddim yn casglu eich papurau i mewn, dyw e ddim yn brawf o bell ffordd. Jyst arbrofwch gyda'r syniad o weld ydych chi yn gallu creu ambell i gwestiwn byddwch chi'n gallu defnyddio, a dwi wedi mae'r template fan hyn i chi, gallwch chi ysgrifennu eich cwestiwn yn y bocs, gallwch chi feddwl pa fath o gwestiwn ydy hi, beth yw'r ffocws, a gallwch chi feddwl am deitl os ydych chi'n dymuno. Iawn? Um, just un peth o ran y teitl, oedd rhywun wedi cael syniad da ar gyfer y teitl i'r darn yma? Neu neb wedi meddwl? dim problem, ond mae'r teitl yn aml iawn yn achosi llawer iawn mwy o drafferth nag unrhyw beth o ran wneud yn siŵr, achos mae teitl, dwi, weithiau dwi'n gofyn cwestiwn am y teitl, achos mae'r teitl yn gallu dweud llawer iawn wrthych chi am Beth yw'r darn a byddwn ni'n dweud wrth blant, yn enwedig os ydyn nhw'n gorfod ymdopi â cherdd? Mae teitl yn helpu nhw fel clyw i beth sy... Felly mae teitl yn bwysig. Um, Felly, um, o ran y cwestiynau, o'n i ddim yn bwriadu bod chi'n creu cwestiynau. Mae e'n cymryd mwy na deg munud i fi greu cwestiwn. Ond y ffordd dwi'n gweithio, dwi'n defnyddio'r template yna, dwi'n edrych ar y darn, dwi'n tanllinellu rhai pethau. Wedyn dwi'n creu drafftiau bras iawn o gwestiynau a wedyn dwi'n trio mireinio nhw. O'n i'n dweud wrth rywun, er enghraifft, yn yr darn yma lle oedd e'n sôn am Everest amdani, um, dych chi'n gweld bod pob un yn yr um, amoddewis fanna yn dechrau gyda bod y gyrrwr. Bod y gyrrwr yn mynd, bod y gyrrwr yn amheus, bod y gyrrwr yn cymryd mantais. Beth dyn ni'n gorfod sicrhau gyda'r yr amoddewis ydy bod pob un o'r testun, bod dim un sy'n sefyll allan fel yn gwbl wahanol i'r gweddill. So ni, ac un, yr, yr ateb oedd bod y gyrrwr yn cymryd mantais o'r Cymru ifanc. a bod pob un cwestiwn arall yn dweud bod yr haul yn gwenu, bod da da da, bydd y plant wedyn yn cael eu tynnu at y gyrrwr achos bod gyrrwr yn y darn. A bydden nhw, byddwch chi ddim callach wedyn, oedden nhw wedi deall y peth, bydden nhw jyst wedi ticio fe oherwydd bod y gair gyrrwr yno. Felly, beth dyn ni'n galw y gweddill, yr atebion anghywir, dyn, maen nhw'n galw nhw, dwi wedi dysgu i alw nhw'n distractors, achos maen nhw i fod, dydyn nhw ddim, maen nhw i fod yno fel posibiliadau. Felly, wrth, a byddwch chi'n meddwl falle weithiau, o mae hwn yn anheg, gall hwn fod, ond dyn ni'n gallu gweld trwy'r dadansoddiad, ydy hi'n anheg neu ydy hi jyst yn gwestiwn heriol? Mae'n annheg os yw e'n golygu bod neb ond un y cant neu dim ond um, hap a damwain oedd hi bod nhw wedi ticio'r peth cywir. Ond dych chi yn gallu gweld o gymharu i perfformiad nhw ar unrhyw gwestiwn gyda... Oedd hwn er enghraifft yn gwestiwn eitha anodd am y gyrrwr, oedd e, dwi'm yn cofio'r ystadegau, ond oedd hi ddim yn gwestiwn hawdd. Um, felly, dyna'r broses dyn ni'n mynd trwyddi, Cyn bod â'ch plant chi yn gweld unrhyw gwestiynau neu yn gorfod ymdopi, unrhyw syniadau pam o'n i wedi penderfynu byddwn i ddim yn defnyddio'r darn yna? Ac unrhyw syniad o ran pa flynyddoedd o'n i'n ystyried y darn yna ar ei gyfer? Rwy'n eisiau mentro? Ie, un rheswm nes i ddim defnyddio, achos o'n i'n teimlo bod e rhwng 6-7 ac 8-9, oedd rhai pethau ww, rhy heriol i 6-7, ond rhai pethau eraill yn... Felly mae hwnnw'n broblem o ran ble mae 6-7 yn gorffen a ble mae 8-9, felly oedd hwnnw'n un rheswm. O'n i'n teimlo bod hi'n eitha diflas i fod yn onest. Er bod lot o ddisgrifiadau a pethau gallwch chi ofyn cwestiynau amdanyn nhw, o'n i'n meddwl yn y pen draw, a fydda plant eisiau darllen am hwnnw rili? Felly oedd hwnnw, achos os nag ydych chi'n gallu tynnu plant i mewn, dych chi ddim yn mynd i i Gall, dych, falle bod rhai ohonoch chi sydd wedi treialu, ar glawr y profion pan dyn ni'n treialu nhw, dyn ni'n gofyn iddyn nhw ticio i ddweud faint maen nhw wedi mwynhau y gwahanol ddarnau, a dyn ni'n dadansoddi hwnnw hefyd, a dyn ni'n gallu dweud wedyn, ai blwyddyn saith neu blwy, blwyddyn chwech neu blwyddyn saith sydd wedi mwynhau fwya, plan, um, uh, uh, bechgyn neu ferched ac yn y blaen. Felly, um, dyn ni yn gallu dweud, um, beth oedd ar y prawf lenni? Um, beth, um, oedd rhywbeth am wyddoniaeth yn doedd? Um, doedd hwnnw ddim yn boblogaidd o gwbl gyda merched, ond mae dal yno. Reit, beth yw pwrpas y profion ta? So chi'n gorfod dweud wrthai beth dych chi'n meddwl ydy pwrpas y bro. Y drwg nawr ydy bod chi wedi cael y sleidiau a dych chi wedi gweld. Felly, o'n i'n rhagweld yr holl beth y gallwch chi fod wedi dweud. Atebolrwydd. Ond mae'n rhaid i ni gael y profion yma er mwyn adrodd ar berfformiad ysgol. A mae hwnnw'n wir. Maen nhw yn cael eu defnyddio ar gyfer mesur hynny. Codi safonau llyre- adrodd i rieni ar gynnydd i plant, yr holl bethau yna. Ond beth byddwn i'n dweud ydy, Y pwrpas y sesiwn heddiw. Os nag ydy'r profion yma yn dweud rhywbeth wrthoch chi am gryfderau a gwendida â'ch disgyblion o ran darllen a sut dych chi'n gallu symud nhw ymlaen, yn y marn i, fel athrawes, achos athrawes ydw i yn y bôn er mod i yn ymwneud â fframweithio codio a'r holl bethau yma, athrawes ydw i a pan dwi'n darllen ymatebion plant Dwi'n gallu dweud, er mod i ddim wedi dysgu dim un onyn nhw, dwi'n gallu dweud weithiau pa fath o blentyn sydd wedi ysgrifennu'r ateb, neu hyd yn oed, weithiau maen nhw'n rhoi rhyw bethau bach ychwanegol mewn, heblaw am beth oedden nhw i fod i ysgrifennu. Ddim yn gwybod, miss, neu rhywbeth, jyst yn, beth yw hwn? Neu rhywbeth, felly sydd ddim yn cael ei, gyf i, i gyfri, ond o leia ydych chi'n cael syniad o beth oedd yn mynd trwy meddwl nhw tra oedden nhw wrthi yn wneud y prawf. Felly, os nag ydych chi'n gallu symud plant ymlaen yn eu darllen, fydd y profion ddim o use i chi heblaw am bod chi'n gallu cael sgôr a dweud bod nhw tri mis o flaen i amser i um, oed darllen neu beth bynnag. A wedyn dyn ni'n dod i PISA. A dyna un rheswm pam dyn ni wedi cael y profion darllen a pam mae'r profion rhifedd gyda ni Achos, yn ôl y wasg, ac yn ôl y Prif Weinidog a phawb, dyn ni'n anobeithio mewn um, yn PISA. A dwi ddim yn mynd mewn nawr i beth yw PISA a mae'r links nes ymlaen gallwch chi ddarllen os oes diddordeb. Ond fel dych chi'n gwybod, darllen mathemateg gwyddoniaeth bob tair blynedd, mae plant yn cael profion a mynwr, mae um, sampl o blant ym mhob gwlad sy'n rhan o'r peth, ond dwi'n meddwl mae'r slaid yma yn dweud wrthych chi, dylen ni fod yn poeni ychydig am safonau darllen yng Nghymru, nid achos bod ni ddim wedi performio cymaint â'r Ffindir sy'n a system hon a'i Shanghai neu beth bynnag, ond pam dyn ni yn performio nis na plant yr Alban?

31 yn well na ni. Felly mae hwnnw'n deud rhywbeth, mae'n rhaid i ni dderbyn hynny, beth bynnag dych chi'n meddwl o PISA a beth, mae, mae gwahaniaeth rhwng sut dyn ni'n perfformio yn y profion yma. Ond y pethau tu ôl i'r ffigurau um, ydy beth mae'n dweud am ddarllen yn gyffredinol. Myfyrio a gwerthuso, mae, mae gwahanol mathau o ysgrifennu yn PISA, myfyrio a gwerthuso oedd y sgôr uchaf i'n plant ni. A ma' ma' hwnnw'n swnio, ww, da iawn, gwerthuso, myfyrio. Meddyliwch am y cwestiynau TGAU. Mae rhan fwyaf o'r cwestiynau yna yn gofyn iddyn nhw werthuso um, llenyddi, a, ar, ar, arholiad llenyddiaeth. Felly, falle bod e ddim yn, yn syndod bod, bod hynny yn wir. Cymaint yr uwch yng Nghymru ar gyfer y, y, dar, y darnau byrion. Plant yn licio gwneud yn well yn yr darn o byrion lle does dim rhaid iddyn nhw ddyfal barhau i ddarllen. Ond ond mae hynny yn debyg i lot o wledydd eraill. Ystod o gwreiddiad, mae ll ond mae llai o blant ar y lefelau uwch dŷn ni a mwy ar y yn cael sgôr is na'r cyfartaledd yn yym yr OECD, sef gwledydd datblygiedig. Ond, newyddion da iawn i chi, yr holl waith dych chi wedi wneud, codi darllen fel rhywbeth ymysg bechgyn, gwahaniaeth bach iawn rhwng perfformiad bechgyn a merched yng Nghymru o'i gymharu â chyfartaledd. Felly, yn, yn yr OECD yn gyffredinol, 38 y cant oedd hi, neu 38 pwynt, a 27 pwynt yng Nghymru, felly er bod bechgyn yn wneud yn waeth na merched, dydyn nhw ddim yn wneud mor wael a beth maen nhw mewn gwledydd eraill, felly mae hwnnw yn newyddion da. Ond beth byddwn i'n lico, 'sa chi'n mynd â dim byd arall o'r, o'r uh, sesiwn yma, Pan dych chi'n meddwl am PISA, mae pawb yn dweud, y profion PISA. Wel, mae'r profion yn digwydd, a mae sampl o blant yn gwneud y prawf mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth. Ond maen nhw hefyd yn llenwi holiadur, aml ddewis eto, a maen nhw'n gofyn am bethau fel hyn. Yn yr un sy'n profi darllen, yr un lle mae darllen yn brif ffocws, maen nhw'n gofyn iddyn nhw am eu gwersi Cymraeg neu Saesneg.

A felly maen nhw'n trio dehongli, maen nhw'n defnyddio'r data sy'n dod o'r holiaduron, a maen nhw'n gallu yy croesgyfeirio wedyn a dweud plant sy â sgôr hyn a hyn yn dod o'r cefndiroedd yma. Dwi'n cofio o'n i'n o'n i'n treialu'r profion PISA ar ar ddiwedd y prawf, dyma ryw fachgen yn dod ata fi, Miss, Pam bod nhw eisiau gwybod os oes peiriant golchi llestri gyda ni yn y tŷ? Ac wrth gwrs, cwestiynau fel yna o ran cefndir cymdeithasol ac yn y blaen, maen nhw'n defnyddio pethau fel yna er mwyn gweld ydyn ni'n debyg i wledydd eraill, achos mae'n rhaid iddyn nhw asesu hynny i gyd, achos mae cymdeithas yn wahanol iawn. Ie, felly, Dyn ni ddim yn wahanol iawn. Yym, dydy plant ddim yn hoffi darllen, hyd yn oed yn yr gwledydd eraill, yr holl wledydd 'ma sy'n neud yn wych, maen nhw'n yy darllen. Cydberthyniad, ond dwi'n meddwl bod hwn yn bwysig, rhwng agwedd ddarllen a sgôr darllen yn y prawf. Iawn? A dyna lle dyn ni'n dod at y busnes, beth dylen nhw fod yn darllen. Iawn. Dyn ni'n darllen, mae'n plant ni'n darllen mwy o gylch gron a papurau newydd, dwi ddim yn siŵr, na ffuglen. Felly maen nhw yn barod yn darllen mwy o bethau ffeithiol na gwledydd eraill, a maen nhw'n treulio mwy o amser yn yn ysgolion ni yn y Deyrnas Unedig ac yng Nghymru ar um, ddarnau byrion. na o gymharu â gwledydd eraill. Sgyrsiau ar-lein, mae'n plant ni yn lico sgyrsiau ar-lein a darllen e-byst a phethau mwy na rhai gwledydd eraill, ond mae'n plant ni yn gallu gwrthsefyll anfantais yn well o gymharu â rhai gwledydd sy'n neud yn well yn y profion, ond dydy plant nhw o dan anfantais ddim yn neud yn well. Felly, o ran hynny, Dyn ni'n neud yn eitha'... Dyna'r negeseuon sydd ddim yn dod mas o PISA. Ond yr adroddiad y ffocws, mae'r rhain yn yn tynnu y gwybodaeth data o'r holiaduron hefyd. Mae hwn yn bwysig, dwi'n meddwl, i gofio. Mae darllen er pleser bob dydd yn arwain at sgoriau uwch yn PISA. A fan hyn, a dwi'm yn dweud gallen nhw fod yn darllen ffeithiol er er pleser, Ond byddwn i'n meddwl bydd cyfran helaeth o blant, os ydyn nhw'n darllen um, er pleser, byddwn nhw yn hefyd yn darllen nofela ac yn y blaen rhyw, rhyw, rhyw dro. Felly mae hwnnw, felly plant, a nid jyst darllen er pleser, dim ond faint maen nhw'n darllen, y ffaith bod nhw'n neud y e bob dydd er pleser. Nid bod neb wedi gorfodi nhw i ddarllen, ond bod nhw wedi dewis wneud eu hunan. Er pleser. Nid i ateb cwestiynau a rhyw brawf. Plant a rhieni sy'n darllen iddyn yn y babanod ac yn cymryd diddordeb yn eu haddysg, a pwy fydda'n meddwl hynny, yn gwneud yn well yn PISA. Felly mae'n dechrau yn gynnar iawn, nid jyst pan maen nhw'n bymtheg oed. Dyn ni ddim yn sydyn wedi cyrraedd rhyw nad yr yn um, darllen. Perfformio mewn darllen yn effeithio ar agwedd at yr ysgol yn gyffredinol. Dych chi'n cofio oedd yr, y cwestiynau yn y rholiadur yn gofyn am sut maen nhw'n teimlo am yr ysgol. Plant sydd ddim, sy'n perfformio yn isel yn y darllen, mwy onyn nhw'n dweud bod nhw ddim yn hoffi'r ysgol a bod a sy'n syndod nagos pan dych chi'n meddwl am y cwricwlwm faint o unrhyw wersi sy'n ymwneud â beth dych chi'n gallu darllen. Byddai wedi bod yn anodd i chi heddiw 'sech chi ddim wedi gallu darllen dim byd oedd ar y sleids neu ar, ddim, ddim fan hyn, neu dim ond hanner o beth oedd ar y sleids. Felly, felly mae adroddiadau PISA yn ffocws, ond dwi'n meddwl o ran beth dych chi'n gallu wneud a beth dyn ni gyd yn gallu wneud fel athrawon ydy Mae'r dysgu sut i ddysgu, a dyna pam o'n i eisiau treulio amser ar y mathau o gwestiynau a'r ffocws. Os ydy plant yn gwybod pam maen nhw'n wneud pethau a beth sydd tu ôl i'r cwestiwn, maen nhw'n fwy tebygol o fod yn gallu wneud. A dwi yn meddwl bod y busnes dyfal barhau i ddarllen. Oedd rhai ohonych, a bore yma yn yr cynradd, oedd rhai yn dweud, o mae'r darnau yn rhy hir, a dydy, mae'r cwestiynau, a, um, dydy'r cwestiynau hawdd ddim ar y dechrau, a pethau fel yna. Dwi'n meddwl bod yn rhaid i ni ddysgu i'n plant ni fod yn fwy annibynnol pan maen nhw'n darllen, i beidio â rhoi'r gorau iddi os ydy rhywbeth yn edrych yn hir neu yn, yn gymhleth a bod nhw'n meddwl, reit, dwi yn gallu wneud hwn, dwi jyst yn mynd i ffindo y pethau dwi yn gallu wneud. Achos dwi yn teimlo bod rhai o'n plant ni ar agwedd, oh, whatever. Oh, rwan ni'n ni'n gallu neud hwn. Right, oh, mae hwn yn rhy hir. Dwi'n... Achos, fel dwi'n deud, y flwyddyn gynta, oedden nhw ddim hyd yn oed wedi copio dim byd yn y dewis a copio. Erbyn hyn, maen nhw gyd yn rhoi rhywbeth lawr. Felly, os ydych chi'n gallu helpu plant i weld i ffordd trwy'r profion. Dwi'n meddwl bod gwell... Dwi ddim yn mynd i oedi gyda'r holl bethau sy'n y wasg, bod plant gweithwyr Shanghai yn perfformio'n well na plant pobl broffesiynol yn y De Uned. Ond mae lot mwy i'r profion yma na beth dych chi'n wneud yn yr ysgol. Achos mae plant yn treulio rhan fwyaf o'u hamser nhw tu allan i'r ysgol. A mae dylanwadau arnyn nhw o bob ran, o ran y cartre a phethau. Ond mae'r ystadegau yno o ran PISA. Er bod um, Estyn wedi dweud bod safonau yn Saesneg yn ddiweddar yn dda, yn dda yn y rhan fwy o ysgolion, maen nhw'n gorfod ffindo rhywbeth i gwyno amdano fe, ond maen nhw wedi dweud bod y, y strategaethau asesu ar gyfer dysgu. A dwi'n gwybod bod y prawf yma ddim yn asesu ar gyfer dysgu o bell ffordd, ond sut ydych chi'n paratoi plant ar gyfer gwahanol mathau o ddarllen? i gyd yn asesu ar gyfer darllen, ac os ydyn nhw'n teimlo bod nhw'n gallu llwyddo a bod nhw yn gallu gweld eu ffordd trwy pethau, dylen nhw fod yn gwneud yn well. Um, i fynd nôl at y dadansoddiad diagnostig, dych chi'n cofio fi'n dweud bod ni wedi trio mapio fe i'r fframwaith. Dwi e ddim yn wych, os rhai ohonych chi sydd ar rhywbeth i wneud â rhifedd, Mae, mae'r un rhifedd yn gweithio lot yn well. Ond beth gofynnwyd i ni wneud oedd trio dweud ar unrhyw ddarn darllen pa fath o gwestiynau oedd yno a rhoi ffocws i bob un. Dych chi'n cofio dewis capten yn y sleid cynta'? Wel, nes i bwydo mewn yy scores dosbarth i mewn i'r i'r offeryn yma, a dyna sut mae wedi dod allan. Y 60 cwestiwn, felly oedd 80 y cant o'r plant yn y dosbarth yna yn gallu ateb cwestiwn un yn iawn. Dim syndod, achos mae'n ad-alw syniadau a gwybodaeth. Dyw e ddim yn, yn sgil uchel iawn. So chi'n edrych ar hwnnw, beth byddwch chi'n meddwl byddwch chi eisiau gweithio arno, falle gyda'ch dosbarth chi? Dehongli, ie. Yeah. Dehongli yn un, achos mae dau onyn nhw, 30 y cant a 50 y cant. Dehongli a na i gyfuno syniadau, gwerthuso strwythyr, um, mae hwnnw yn dda, dehongli a dod i gasgliad. Felly, mae'n, dwi ddim yn dweud bod e'n wych, dwi e ddim, achos mae darllen yn llawer iawn mwy holistig fel sgil na beth yw rhifedd. Dwi e ddim yn eistedd yn... Dwi ddim yn siŵr ydy, ydy rhain yn, yn wych, ond mae'n rhoi rhyw syniad i chi beth mae'r plant yn gallu wneud ar gwahanol gwestiynau. A mae ar gael ar gyfer profion, mae hwn ar gyfer 2013, ond mae ar gael nawr ar gyfer 2014. Os dych chi'n rhoi mewn rhywbeth fel diagnostic tool neu rhywbeth yn yr uh, chwilio yn Dysgu Cymru, byddwch chi'n ffindio fe, a wedyn gallwch chi fynd i'r ochr Gymraeg wedyn, achos maen nhw'n labelu i ffeiliau nhw yn Saesneg a wedyn rhoi language Cymraeg ar ôl. Felly mae'n haws weithiau os dych chi'n chwilio'n Saesneg a wedyn mynd i'r dudalen Gymraeg. Ond mae ar gael ar gyfer profion llynedd a profion eleni. Iawn. Um, adroddiadau PISA, os ydych chi eisiau darllen tu ôl i PISA, maen nhw yno. Gobeithio bod y fod, wedi bod o ryw werth i chi, a mae croeso chi ofyn unrhyw gwestiwn dros gyno neu beth bynnag.